hihi cu kan ral a si kan ti lai hihi cu kan ral a si lo kan ti lai i kan hawikom a si kan ram a si ti zong he ṭha tein kan i fiang a hau mipi hi thei hua ha lo i line pawl hna tia luk lak khi ka duh lo ngai hi ze are khi CJDC chan lio hrim hrim ah a ciam the kan rak tam ha ciam mi si terrorist ah kan tam hat mi si kan rak tut tong Maw. E atu hi Chin le Kong CCC lomi hi zeare hi a ciam phe tamai a tam hatmi a si rua ti rual hau o atu CB Brada hut pawl khi Chin le ve CJDC kan rak um liu ah khan zeare khi a cam phe tam ha de a do ve min si chaw atu cu zeidah lo chang ah ka thei lo e dothlennak ah hin tha tein mipi kan i fiang lo tawlhei tama pual kan i fiang lo e nya sa ta pau cha nga lai lo ta pau nya sa cha lak nga lai lo hi ka le thon dio hi ka le ba ben hi ka le der dewa hi ka le hi chua tak hi ka le kia a thong deu ro nga hi ka le va pha ti te na ka chu mi nung zia sa lo I Pathian nih hin pakhat kha a ṭhawngter caan um. Pakhat kha a derter caan um. Mah lio ah khan kan thinlung i thleng ning si lo. Pathian nih khan ma a ṭhawntermi kha a rak derter ṭhan te lai. Khakha mipi nan thei a hau. I mipi nih kan kal ding cu biadik, lamṭha, a dikmi, pitulu ṭhu ca a ṭhami lam kha pakhat te an si ko zongah khakha zul i ṭanpi a hau. Cucaah zeare hi ngaingai ti ahcun anmah hi saka sa hi ka ve hna selaw saka sa do ve hna selaw cun saka sa he na lem hu lak lo in o saka sa hriamnam hriamnam hna hi i lak lo i o ṭha te kho um ko hna selaw cu

Tunza zong kan lak lai i cikha zong kan lak lai i tidim le Falam kha tidim i hriamtlai pakhat a simi Zolen PDF ZFZU nih anmah ca bantuk an i chiah ruangah ral hna hi i chiah ding si lo aw kanmah caah a tei khawmmi ka tei ko hna seh ka bantuk kha sui le ngu ma nan rel cucaah nan tuk kho lo minṭhat hna zong hi i lak duh hlah u ral tei hna hi minṭhat hna i lak hlah u aw Thilte kha tuah ko u. Cucaah an duh lo tikah atu cu tidim zong kan lak kho lo, Falam zong kan lak kho lo. Khati a si tikah khan tuzang kha kan van lak. Mah lio kha ze are nih kan tuitam ngai ta. Tidim saka sa hna lak ve tuzang saka sa hna lak ding kha ze are nih duh lo ngai. Khakha nan thei dim ha mu. A kan kham kha. Mah lio ah khan kan i ka hoi kha.

dai te tua ko a thli te tua chiu ko kha kha bipi di pathian ne duhmi si i chawi ngia leng ma kan ma kha tampi i tel tung lo mi kun ha i i chawi ngia ti kha ning zak si kha kha kan ma chen tol han zi pol kan ra ring ha pathian a du lo kha kha kha bia tu hi tidim hi PDA ni ka tuk lai ati tika ama i akiang kam chungum mi a minung pa au lai cu mo to hlai khuesi kha au lai zulem pdf zong kha kan tuk ti lai ti ko kha pda ni cun thinung a tha ngai kha kan ma zulem pdf ni sin tuk kho lo dan rak tuk wa cu nan ma khar kanin ka lai kan ti ka bantuk kha nan sim chiami zong kha pathian sin ngai thiam na hal le ka bantuk bia kha chim ti hlau atu khom in ka tuk ko hna seh cucaah mah kan tidim kan tuk lai ti thong a thang tikah khan ziare nih a kan kham hoi cang hita anma saka sa tuk ding kha du lo sata e cucaah atu hi kan tuk mi si ziare hi angmah khi dai te um ko hna selaw

a kan do i saka sa a do lo ruangah hin e kan nu lo ni a sin kan do mi si e ti kha a toinak te ka van chim ka duh kai lo